Ýazmasy has agyr düşen goşgy. Ýene-de ene hakynda. Ak süýt beren ene gadyrdan gaçýar diýdiler. Sadagaň bolaýyn ene. Sen hakda ýüz gezek ýazypdym öňem, ýüz birinji gezek ýazaýyn ýene. Ýene-de galamy almaga ele mejbur etdi meni bir elhenç gürrüň, diýdiler, üç ogul, üç gyzly ene, bir ýerlerde haram ölüpdir şu gün. Bu waka bolupdyr uzak bir ýerde. Ýöne parhy näme? Ýakynmy uzak? Perzentleň enäni terk edenligi enäň bolsa, haram ölenligi hak. Men muny ýazmadym belli bir ýerde. Ýazdym dürli ýerde, bölekme-bölek, Öýde, ýolda, düýşde, mazarystanda indi bolsa başyny jemlemek gerek. Alty sany çaga dem beren ýürek görmändir olardan bir demlik wepa. On aýlap ýatypdyr keselhanada, kä penjirä bakyp, käte-de gapa. On aýda üç gezek görnüpdir üç gyz. Erkek göbek güllen gelmändir hiç kim. Aýaga galypdyr. Äkitmändirler. Ýygnaň diýip, suddan gelipdir höküm. Bir gyzy ýygnapdyr. Olam äkidip, oglunyň işigine geçipdir taşlap. Ne ene etaja çykyp bilipdir, ne ogul ýokardan düşüpdir aşak. Şo ýerde sowukdan gatapdyr ene. Niçiksi derejä düşdüň sen ahlak? Bu waka näme hal? Nirede boldy? diýip maňa sorag berýärsiň ýene nirede nämahal näme parhy bar ene hemme ýerde dälmidir ene? Ene ynsanýediň tutuş geljegi hem şu güni hemem ähli geçeni depäňden müň bela inermiş agşam irden birje agladaýsaň ejeňi. Terjime edipdim, Resul şahyry, Matam müräninde daglaň içeni, Meşhur ata soňky demde aýdypdyr, Resul oglum, agyrtmagyn ejeňi. Meşhur bolmasa-da, meniňem atam, Goşgy ýazman çalartsa-da saçyny, Şo söz-di! Onuňam iň soňky sözi Ýalňyz köşek, agyrtmaň ejeňi. Soň-soňlaram baryp Mazarystana bagrym oýkap gowzadamda içimi, ses çykýan ýalydy köne mazardan, Agyrtmagyn, agyrtmagyn ejeňi. Ýowuz günde aýlanypdyk bileje. Atgyrany, gaňalyny, tejeni. Belki özüm duýman agyrdandyryn, ýöne duýup agyrtmandym ejemi. Elimden gidende ilkinji söýgim, gürrüň berenimde başdan geçeni, enem bir aglapdy. Diňe men şonda birje gezek agladypdym ejemi. Şondan başga bilip agyrdan bolsam, Ýa agardan bolsam birje saçyny, olam meň günämi ötmedik bolsa, gaýdyp beriň, razy etjek ejemi. Ýok, ýok, ol müň kerem razy diýipdi, soňam gitdi. Boşap galdy içeri. Indi özüm wesýet etýän ogluma agyrtmagyn, aglatmagyn ejeňi. Bu wesýet wesýetden wesýede geçip, gowşup bütin dünýäň ogullaryna agtyklaň dilinden çowluga ýetip siňsin ýuwluklaryň bagyrlaryna. Hawa, üç ogully, üç gyzly ene göwsünde bitirip alty ýapragy, olary saraltman, özi saraldy, şu günem girmeli ene topraga. Bu waka nämahal, nirede boldy diýip maňa sorag berýärsiň, ýene, daşdamy, ýakynda, näme parhy bar, ene, hemme ýerde dälmidir, ene? Kaspi kenaramy? Wolga ýakasy, Murgap jülgesi-mi, ýokdur tapawut. Alty balasyna uzak ýaş diläp, gabrystana barýar enelik tabyt. Tabydy özgeler göterip barýar. Diňe burny çapyk ortanjy ogul bir minut göterdi. Onda derrew, Götermekçi bolsaň, täzeden dogul diýýän dek, bir goja yzyna itdi. Gitdi, tabyt dowam etdi ýoluny ýene alty göşegine uzak ýaş diläp. Soňky öýüne barýar ak saçly ene. Biz nälet okaýas, ol ýaş dilýär. Bir ýol bilen barýar iki kontrast. Oýlandym, ölçerdim, çykmady başym, köpüňki rasmy, enäňki yras. Enäni baýdak dek göterip barýas. Näçe belentlige galdyrdygymy-zça, göýä daşlaşýan dek balalaryndan agram atyp, ýere çökýärdi şonda. Tabydyň yzynda ýüzlerçe kelle, göýä akyp barýan gara derýady. Ene bolsa şol kelleleň üstünden balalaryna ömür diläp barýady. Ol ömür dilýä, Biz nalyş etýäs. Biziň düşünjämiz ters gelýä ene. Ýeri aýt, perzentler bigünä bolsa, onda kimiň günäsikä bu günä? Belki, holwarýanyň günäsidir ol. Ol ene hakynda damagyny ýyrtyp, goşgular okýa, enesi bolsa, gedaý gezip öldi. kaloş ýyrtyk. Belki, hemmämiziň günämizdir ol. Megerem, märekäň içinden dartyp, özümi süýrekläp çykarmalydyr, megerem, mendirin hatarda artyk. Birdenem, märekäň hataryny kertip, wazlap geçip gitdi nol iki maşyn. Görnüp gitdi, gara tumşukly adam, süýnüp gitdi, limon reňkli maşyn. Megerem, şol tumşugy ýazgarmalydyr. Ykbalyň ak tumşuk bermäni üçin däl-de, on ýyl ozal jaýlanan enäň mazaryn bir gezek görmäni üçin. Şol enäň mazaryn gördük biz bir gün. Ortasy çöküpdir. Gapdaly hin-hin. Goňşular düzedip geldiler şu gün, beýik ogly işden goýmazlyk üçin. Aýlanyp ýörmäge mazarlaň üçin wagtym ýok diýenmiş çinownik ogul. Eý, ynsap! Nähili serhede ýetdiň, şeýle nadanlary bog ýa-da bogul! Bir başly, ýüz işli, müň dertli Lenin ene guburyny edip zyýarat, hepdede bir gezek sežde eden bolsa, indiki haýyşym şundan ybarat, şeýle hyýanata uly jenaýat hökmünde seredip ýokary sowet, Jeza kodeksine bir madda goşsa, meger ynsan ogly bolmazdy böwet, hem-ä ene watan dynjyny alardy, hemem has döwletli bolardy döwlet. Tabydy göterip barýardy millet. Şäheriň kijijik köçesi bilen. Goşulan goşulýa, goşulmadygam hoşlaşyp galýardy ejesi bilen. Köçäniň ornuna çal saçly adam import pijamaly, import köwüşli, göýä ýüz-gözi-de imporda meňzäp, märekä bakyp dur dürli röwüşli. Ýaşyl derwezäniň bäri ýüzünden güjeňläp haýbatly derejesini tüweleme. Tüf-tüf. Bir garny bilen bekläp dur şäheriň bir köçesini. Özi bolsa mundan ýedi ýyl ozal berip ýorganlaryň könejesini ýer ýok diýip on otagly jaýyndan ketege göçürdi öz ejesini. Şondan bäri onuň habary bardy ne-hä şo ketek Indi ejesinden ýygnan puly bolsa, harammy, halal, agypdy amanat depderçesinden. Megerem şolardyr. Ýagny bizdiris. Adam kärçiligiň serhedini bozup, nebis kuşdan oýnap, kellämiz gyzyp, Kasparowdan uzup, Karpowy pyzyp, Ynsaby basgylap, wyždany çyzyp, ogul-gyzy nusga bolmaga derek, olaň bozulmadyk ahlagyn bozup, ne-hä enemiziň ahwalyn sorap, ne-de iki barmak essalam ýazyp, Hawa, hut bizdiris, diňe bizdiris, hasrat getirýänler müňlerçe ene, biz ilkinji nusga, perzentler bolsa, kopirkadan geçen ikinji nusga, ikinji güne. Megerem şeýledir. Şonuň üçindir, alty balasynyň ötüp günäsin, müňleriň günäsin ötmeýänligi Şübhelenme, parasatly ene sen. Megerem şeýledir. Uşak günäden halas däl bolsa-da bu juwan nesil senden gören zadyn öwrendi çaga öwreden zadyňa jogapkär sensiň. Atadan hannaslyk öwrenen ogul, bolup atadan-da beterräk hannas, enesini ketege göçürer ertir, özüňem ketekden bolmarsyň halas. Hawa, bi şeýledir. Belaň körügi bizdedir. Çagany näletleme, bes! Günämiziň asyl nusgasy hakda oýlanaryn diýseň, enä gulak as! Ýazypdym. Nesilden güne sapda. Özümiz ýadymdan çykan eken tas. Biahlak gullan güne sapda, oýlanar diýseň. Enä gulak as. Enä gulak asdym. Şu goşgyny men däl-de. Eneleň paýhasa goşdy. Şeýdibem döredi ene pähiminden. Ýazmasy kyn düşen ýene bir goşgy.